Apparti milli huma koppja fil-ħajja, huma wkoll kollegi. Għal dan l-istaġun televiżiv reġgħu qed ituna l-programm Esperti. Impossibbli ma tiggusthomx it-tfal li jkollhom fuq esperti ladarba tara l-programm. Jekk tibżgħu mill-wirdien, illejla Mark ħa jirrakkonta storja li żgur ħa tqabbadkom il-bard. Niltaqgħu ma' Mark u ma' Louise minn hawn ftit ieħor. Prime Time jibda issa. F'Prime Time, Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.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
United Colors of Benetton. Flexisec Gel.
Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illejla għandi mistednin koppja li hu twieled taħt l-istilla ta' Sagittarius u hi twieldet taħt l-istilla ta' Taurus. Skont l-astroloġija dawn iż-żewġ stilel jekk kemm il-darba jkunu f'sinkronija ersqilhom min-nofs. Nilqa' miegħi lil Mark u Louise Doneo. Hello Louise. Hello. Ma stajtx ma nilqgħekx bil-Beatles, le? Kif int? All right, ta. Kif aħna?
Kolla sew? Ħafna tajjeb inti.
Armajni jom jew?
Għal bżon, mux għax nkun sa nagħmel vendikazzjoni minn wiċċi apposta. Jien ħsibtek forsi qed terġa' naqra retro look. Le, eh? le, le, le, le, le, le. Di oġbu għamma koro immens nistħajin nixkupilja ta' toilet bijom. Bil-fors, edin, għax qed nepreparaw bdejna fil-fatt il-bira kombinazzjoni, bdejna filming fuq fuq Fuq film Castillo għamilna play milux ħafna. Hi pulizija, kummissarju, hekk iridu bil. Anzi rriduhom ikbar. Għandi sa Deċembru hawn bihom, ha. Mela issa ħa nidrawk u mbagħad żommhom. Hi mela. Louise, kif għedtlek ma stajtx ma nilqgħekx bil-music tal-Beatles, il-grupp favorit tiegħek. Eżatt. Jiġifieri jekk tisma' dik id-diska u tkun fil-kċina taħdem tintefa' tkanta? Ejja, però jiena tant kemm. Ifhimni, il-Beatles jogħġbuni għax ovvjament anke għax minn Liverpool ukoll. Imma. Peress li jiena ż-żgħira fost ħamest aħwa, qisni kbirt dejjem nisma' mużika taf kif, tagħhom u hekk, imma tant kemm hemm artisti, kantanti u gruppi li jogħġbuni li qisni ma nistax naqbad u ngħid dawn huma. Dawn huma.
Le, le.
Isma', Mark, jekk tkun fil-kċina u tibda tkanta ma' xi diska. Jiena jew huma? Le, tibda tkanta hi u tibda tħawwad il-kliem. Tiġbdilha saqajja tgħidilha. Ma tantx imma ta' nħawad kliem fid-diskju.
Ma ta' ma ngħidlekx, għax ma ngħidlek ma tfissirx li għodajt. Imma tajba fil-kliem vera, però naqbad magħha jien. Mark u Louise, ilbieraħ filgħaxija fuq one stajna nsegwu l-programm tagħkom esperti. Louise, il-kemm-il edizzjoni hu dan? Dan il-sitta edizzjoni, fil-fatt ilna nagħmluh mill-2006. Jiġifieri, Dawk li kienu tal-ewwel edizzjoni ara kemm kibru llum. Għandhom it-tfal huma. Kibru, hemm min ħa jiżżewweġ ukoll, għandu 21, 22 llum il-ġurnata. U kollha tagħrafhom hekk meta tiltaqa' magħhom jew hemm min inbidel? Ifhimni, mhux kollha kollha għax tiskanta kemm jinbidlu, għax ovvjament dawn tkun rajthom ta' ħames sitt snin, imbagħad ikollhom, jien naf, għoxrin sena. Tal-ewwel sena, tal-ewwel sena, Nowrin. Tal-ewwel sena.
Hemm ġurnalist, one news, l-ewwel darba ltqajt miegħu, isek tkun tafu. Imma le, no li ma raftux mill-ewwel, dak tal-ewwel sena ta' Kelly kien. Le ma tarafhomx. Jekk mhux tat-tieni sena, imma anyway, għax aħna ma nagħmluhx kull sena ovvjament. Ma tistax ma tigusthomx it-tfal Mark, l-innoċenza tagħhom u bil-Malti jgħidu t-tfal jikxfu l-għawwar. Ħafna.
Taqbel magħha Mark? L-aħjar l-aħjar parti ta' esperti għalina għax fih ix-xogħol. L-audition, sakemm tagħżilhom u titkellem magħhom. Esperjenza għalkemm tbati, Imma meta jgħaddi u toqgħod tiftakar l-affarijiet li jkunu qalulek u l-innoċenza vera tagħhom, vera, ċerti affarijiet lanqas tista' tgħidhom fuq it-television, ikunu ħelwin, joqtluk bid-daħk. Ma tistax toħroġ fuq is-social. Ma tistax toħroġ għalihom. Kellna sena minnhom ta' hawn min inaddaf l-iktar mami, xi tnaddaf il-mami. Issa insa l-istereotypes. Il-mommy tintefa' fuq is-sufan tara t-television minn filgħodu. Għax ġieli jaraw lilna nitqu hekk u jibdew jivvintaw. U jibdew jieħdu gost li qed jagħtu gost. Verità taf kif?
Għandna tnejn tajbin ibsin hekk li ishom embarrassing li noħorġu u ma noħorġuhiex. Kellimna l-pjens għadna nisma' daqqa lek fuq hekk da oħroġ! Dis-sena hemm tnej tajbin. Tnej tnej tnej tajbin hekk. Marco Luis min jafkom jafu kemm intom fans kbar tal-Manchester United.
Ismagħni, m'iniex kontra l-United, mhix minn dawk. Ma rridx min jgħidli kontra l-Liverpool jien, imma mhix minn dawk li li noqgħod ninki jew hekk, ma rridx min jinki lili. Għax Marco Luis akkanita ħafna tal-Liverpool. Luis ma titlifx logħba. Le, le, ma jekk jista' jkun le. U l-uniku logħba li tlift kellna hands party tan-neputija fejn ipparkjajt San Ġiljan fejn konna kien hemm il-festa, kelli noqgħod għax naf li ħammur nara l-logħba mbagħad ovvjament tkun jerġgħu juruha. U ferħ ta' ġenn qabadni. Biex iddabbar. U kien hemm pulizija qed tħallini ngħaddi għax irid immur nara U kien serta kien eh, Liverpool fan dan ukoll. Għal ħatar ħafna gows. Għattu tgħidlix, tatlu qed tilmar mm. biex ma jgħidlix ir-raġel ta' għalli kważi kemm għandek swaba f'idejk. Da da possibbli u vera, ġejna disabxejn konna, għaw, ġiviri. L-unika wahda, l-unika wahda.
Isma Marku, jek tkun d-daret taraw loba, l-ġirin, il-min jisimaw l Iktar jgħajjat meta jidħol gowl lilek jew lilha? Le ma jngħajjatx, di di annimal. Li għand in-nepotijiet qalt li xi qalt li naqqas għaraftek.
Ma nibqax nara.
Tintilef Mark ma tibdiex tara. Ta' toffendi referee minn dawk. Isna tfal tal-iskola. Jien xejn jien nagħmel hekk jew forsi nċapċap bdiet tqum tkellmek.

Total Tools, super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar, għal prezz ta' 150 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Marco Luis, qed ngħidu kif ma tantx tista' tiċċajtalkom mal Liverpool. Mm. Bħal kif ma tiċċajtax Luis meta tipprepara l-fenek. Ah, X'taħseb Mark? L-ikla eh?
Mhux l-ikla favorita tiegħi. Dak is-signature dish tagħha. Strina ma ta' tagħmlu.
Ejja per eżempju jkun ġejjin in-nies jew hekk tgħidli x'se nagħmel, se ngħidilha għamel għamel fenek. Mhux għax mhux għax sejf għax antipatku biex tagħmlu imma tal-biża' jiġi tajjeb. Louis, imma x'inhu s-sigriet tiegħek biex jiġi l-fenek daqshekk tajjeb?
Ifhimni.
Ma tixtieqx tikxef qiesek kif tfajtieli. Liġi ta' qari, idum, il-paċenzja. Tħallih, tħallih mhux itektek bil-mod speċi ta' Il-herbs li titfalu miegħu qabel l-inbid kemm titfalu biex tħallih jimmarina ruħu u hekk. Kun hemm daqsxejn. U din riċetta pperfezzjonajtha biż-żmien jew minn dejjem kont tajba fiha? Ħa ngħidlek, Owen, jiena fil-bidu li żżewwiġt il-mamma kienet qaltlu da dik ħa toqtlok bil-ġuħ għax ma tafx issajjar. U x'ħin ġejna mill-honeymoon niftakar Hekk lejn morru sat-trade fair jien kien kien Ġunju, qalli x-trade fair, qalli ħa tagħmlilli x'nieku għandi ġu. Mhux hekk għattilha, ħa tixkasa imma viċin. Ħa tagħmel x'nieku għandi ġu.
Bdejt il-ħajja miżżewġa, mela x'jien għandtilha, ma qisni reġina kont, kollox hi miskina. F'daqqa waħda rejalizzat li żżewġet imma di bħal speċi sa nieklu. X'ħan nagħmlu hawnhekk, jien irid insajjar.
U l-mamma niftakar kien qaltli, għax għamilna l-ewwel sentejn noqogħdu mal-mamma sakemm ikun lest il-post. Qaltli dak ħa toqgħod tiċċassa lejh, dak qaltli issa ħalli tek tek bil-mod il-għamu jsir. U vera ħallejtu jtektek għax Black Borgi.
Għalla ħares sabbattu mal-għalt. Kiltu, kiltu, kiltu, tajja ġi fimmi. Kiltu. Nżommu f'moħna u kolli kienu l-ewwel ġranet ta' żwieġ u kollu. Xejn ma kienet ta' fow inaqas li bajja. Kollox tidra fid-dinja.
Isma' għandi ritratt u l-ula taraha

U dik iddum satej biex tagħmilha. Dik l-ewwel banoffee li qatt għamlet. L-ewwel għall-ewwel darba. U ddum satej għax trid tħalli l-ħalib, il-condensed milk, isir toffee. Allura jrid jagħmel satej fuq in-nar biex isir. Issa ovvjament qed ikun hawn il-lesti. M'għadhiex tagħmlu hekk, dak iż-żmien kienet tagħmlu hekk. U jien qed nifraħ għax bdiet tinxtomm tfugħ u mort nurilu, għedtlu ara kemm ġiegħa sabiħa u laqqas ilħaqt spiċċajt il-kelma jinqalagħli l-qiegħ tal-x'isima tal-container hekk. U eh, ma kullimkien splexxa dil Għatrajt xena real time bi slow motion Owen. Bi slow motion rajta nizla. U nara l-mara. U nismaħħa għalet kelma ma sax najdu għawnek. Għat ma għalet fħajta minn dak qabel u għas wara. Mela sissa, sissa sirna nafu mela. l-banoffi u l-referi. Di gravi, kien ġejjin per esempio fit-tmija, ta' kien fis-seba, l-esti ta' U xaqalli, għalli għajja, għalli muri xie xaħġa, muri xie sit pasti, għet Qlu li rrid nerġa' nagħmilha u erġajt bdejtha mill-bidu. U erġajt bdejtha.
Erġajt bdejtha mill-bidu, mbagħad sakemm laħqu ġew u hekk. Kilt nofsha minn malgħar dik, vera. U inti doqtha minn malgħar? Kilt nofsha, x'doqtha doqtha. U tajba kienet, Mark? Tajba, tajba, tajba. Il-banana tajba kienet. Tajba. Avvelini fuq Facebook imbagħad, għax tella' r-ritratt fuq Facebook u kiteb x'taħsbu. Għamilt, għamilt qisu poll. Poll ta' jgħidlu. X'taħsbu li qalet Louise Hu nieżla u tajthom tliet kelmiet u l-kelma li qalet ħadd ma vvota għaliha għax jafu kif inhi din. U ħasbu li ma qalithiex. Mela qalet hekk.
Ħadd ma rebaħ. Isma' Mark, meta tkunu d-dar, jirnexxielkom ma titkellmux fuq xogħol jew ħin kollu titkellmu fuq ix-xogħol? Jirnexxilna ma nitkellmu fuq xejn. Jiġifieri s-silenzju rridu, jien jirrokit, il-ħin kollu moħħi għaddej, però s-silenzju rridu, rrid il-ħin tiegħi ma nafx, naħseb kulħadd jien, isek tirriġenera, imma nitkellmu fuq kollox ta' id-dar, jiġifieri. Eh, għax għax għandna ħafna anke passatempi u hekk, anke nħobbu naraw il-films u series, jiġifieri jekk ma jkunx xogħol ħa nitkellmu fuq il-film li jkunu rajna. Jew fuq is-series li nkunu rajna. Fuq id-dar stess. Nisma' lugħab il-ħaq bejnietna, l-aħħar li tkellimna, l-aħħar li kont hawn. Kont għedt lil Mark biex jiekol il-yogurt, joqgħod jagħmilna aħsejjes. Anzi, u qatgħu l-vizzju għax m'għadux jieħu l-yogurt, qed jieħu xi ħaġa oħra. Dik il-ħaġa li jtektek il-kuċċarina, niduf! U l-cushions tas-sodda kif bqajna? Le, jogħġbuni, inbek kif togħġobni. Xorta baqgħu, jien nitħassarhom. Dik il-ħaġa, jkunu qegħdin xi sitt hekk fuq is-sodda, inkun irrid nagħmilhom puliti fuq il-petruna, jiena, da, Apposta, imma kull kuxin taħbat ma' Mark, ejja ngħiduha kif inhi, sitt kuxins fuq is-sodda. Jekk tkun dieħel torqod. Hemm bżonnhom jew le?
Imma biex iżżejjed. Le, bżonnhom le, iżżejjed, iżżejjed tagħmel li trid, tista' tagħmel 700, mhux seba' tagħmel kemm trid, imma jkunu dieħlin, jekk nidħol qabilha u jkunu għadhom hemmhekk, da għandha maġenb is-sodda għandha sofa tagħha ngħidulu jien kbir hekk. Il-hena tiegħi jien kif inkun hawn, oqgħod indur u nixħithom, anke ġo moħħi hekk nifraħ.

Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand tispiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.

Għandi aħbar tajba għalik. Issa li għadda s-sajf, is-soppa bnina ommi ma, dalwaqt terġa' tibda ssibha fil-ħwienet ewlenin.
Soup so good, everybody wants some.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba tal-koppja Doneo bdejna nitkellmu naqra fuq il-ħajja d-dar eh, tal-familja Doneo kif inhi għaddejja insomma x'jiġri mill-kuxins tas-sodda u x'ma jiġrix. Jiena meta narakom dejjem niftakar kif Louise meta bdejtu tibnu d-dar. Kuljum kienet tkun trid tmur tara x'qed jiġri. Ejja, ejja.
No, sbatejna ta' xejn. Tant eħe, tant kemm ħadna terturi biex din madoffi ta' dar tibda tinbena li Once li bdiet l-ewwel ġebla. L-ewwel ġebla li tpoġġiet u beda tiela l-pedament u jien qed nifraħ, imna li kont noqgħod viċin bil-kirkara ġifieri kelli pass biex immur, ġew Mhix se noqgħod insemmi min u Tal-kelma tan-nar ta' faċċata. U qalgħu l-padamenti kollha x'ħasbu li qegħdin nibnu mingħajr permess, għax aħna tagħna l-aħħar bini li jista' jinbena hemmhekk, imbagħad faċċata tagħna kull imkien għalieqi. U kellkom terġgħu tibdew mill-bidu.
Mhux aħna l-ħaddiema, imma ġifieri. Kellu l-kedda, tara kienet tmur kuljum, kuljum, kuljum. U kif kienet Mark tal-Wirdiet? Tal-Wirdiet, dak meta lestew il-basement u lestew għaddew id-drainage u hekk għamlu xi żball xi mkien. U għattilhom isma', għax ġieli nhar awwurdina remmunaw fil-garaxx u ġabu ta' ġew minn dawn li jiffumigaw il x'ismu għamlu għamlu l-garaxx tagħna ta' maġenb nagħmlu serata u dak kien jien naf filgħodu wara nofsinhar ma nafx imma filgħaxija minn se m'hemm la dawl la ilma m'hemm xejn. Is-soltu immorru nittawlu fid-dlam ċappa u l-hemm kien kollu għelieqi aħna konna l-ewwel l-ewwel li bnejna hemmhekk. Dak iż-żmien kelli jew is-Samara jew il-Mazda kelli nsejt liema Il-karozza kelli. Allora quddiem ir-rampa tal-garaxx tixgħal il-headlamps biex inti tgħid flok sitt ġebliet issa hemm tmienja, jien naf. Imma tibda tara l-progress bil-mod il-mod. U kif ħriġt mill-karozza, ma nistax inqum, u kif ħriġt qed ngħid. Bdejt tisma' l-ħsejjes. X'għad x'qed nisma'.
U mort quddiem il-karozza biex nara bid-dawl tal-karozza. Sadattant għad hemm id-dlam.
Dlam ċappa.
L-unika dawl li hemm il-headlamps x'qed juri. U jien mhux qed inħares. Lej l-art, qed nħares lej id-dar, mhux toqgħod lej tara ġara. Kif smaj dik, qed nħares lej qed nara u mhux nara, mbagħad mort qudiem il-karozza. Jien ma nibża' minn xejn, ġifieri mhux xi ħaġa li ngħid hix biża' mhux hekk, imma meta tara mijiet fuq mijiet fuq mijiet ta' wirdin nofshom mejtin nofshom jitilgħu fuq xi xi taħt saqajk. Jiċċaqalqu bil-mod. Naffaċ fuqhom. U x'għamiltu mbagħad tlaqtu lejn? Xejn, mbagħad ġifieri Din ma ħarġitx għax Giovanni da Pietro bqa' fil-karozza. Xejn, xejn, xejn. Jien qas niftakar ma rrid. Kif dħalt na naf jekk int żajt iż-żarbun. Għax tifriża. Mhux pereżempju, mhux ħa nippanikja għax x'tagħmel. Ma qas niftakar. Imma l-image tagħhom Owen mejtin u qisu tapit. Uħud minnhom jiċċaqalqu.
Kullum kien għalieqi kien għad hemm. Il-postijiet għandhom ma nbnewx. Allura hekk iktar ikun. L-iktar biċċa li timpressjonani minn imma meta bdejt timxi u tisma' l-ħoss, għalija hi dik l-agħar biċċa. Sa qed tara xi film hekk tal-biża'. Mark u Louise, grazzi ħafna talli ġejtu tiltaqgħu miegħi illejla, vera ħadt gost bil-kumpanija tagħkom u ovvjament l-istejjer li rrakkuntajtuli. Jien narakom, insomma lil Louise nara għax lil Mark ma narahhiex, narakom il-ġimgħa d-dieħla fuq Esperti u nisimgħu naqra iktar stejjer għax jien niggusthom wisq it-tfal, meta jibdew jirrakkuntaw u meta jibdew jitkellmu. bl-iktar mod filosofiku u l-iktar mod li jifhmu biex jispjegaw xi ħaġa. Għalija dak l-isbaħ mumenti. Għalhekk esperti hawn.
Għandna ftit rigali żgħar għalikom, ħa nibagħtukom minn hawnhekk b'naqra togħma tajba grazzi għal Yogiti. Għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet differenti, tista' tippreparhom fil-verżjoni klassika bil-misħun jew inkella tista' tagħmel ukoll il-verżjoni sajfija li jkunu kisħin u ovvjament iżżidilhom ingredjenti friski magħhom kif ukoll grazzi għal Rogers Chips għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' chips differenti b'togħmiet differenti ideali jekk tkun qed tara xi logħba nisperaw li jkunu sejrin tajjeb il-Liverpool biex tikolhom bil-qalb u ma jeħlulekx għax jekk ma jidħolx il-gowl tispiċċa tixraq xi xerqa. Grazzi ħafna Mark u grazzi ħafna Louise. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla. Infakkarkom malajr fil-paġna ta' Facebook tiegħi Owen Bonnici DotTv, Faċli ħafna biex issibuni u jekk għandkom kelb jew qattus id-dar tinsewx li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina Pro Plan fejn qegħdin nitolbukom tibagħtulna ritratti tal-kelb u tal-qattus tagħkom bit-tema Lura lejn l-iskola, Back to School. Kunu kreattivi, użaw it-teknoloġija u ibgħatuli ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom bit-tema Back to School u grazzi għal Purina Pro Plan tistgħu tkunu rebbieħa. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb, niltaqgħu għada. Sadanittant, nixtieqilkom is-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fior di Vita.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
Flexisec Gel. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.